Mũrĩega inyuothe, njĩtagwo Inde Waihũgo na tũtiĩrĩgĩte kwaranĩria kiugo kĩa Ngai tondũ nĩ nda- ndambire gũthi wĩra no rĩu ndĩ kuo na nĩ tũgũikara tũkĩaragia kiugo kĩa Ngai. Happy New Year nĩ mwaka ũngĩ mwerũ Ngai aratũheire tondũ wa kwenda gwake na gũtirĩ mũndũ ũroĩ nĩ tũgũtũra, tũratũrire tondũ Ngai nĩ araugire reke aya matũre. Na gũkĩrĩ ũguo rĩ, nĩ tũrakenio nĩ Ngai tondũ nĩ Ngai mwega. Na ũmũthĩ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa mũtumia, ũrĩ- mũtumia tũĩ mũno watũraga uraga thakame. Mũtumia ũcio, kiugo kĩu ũgũkĩona thĩinĩ wa Mariko ithano, kwambĩrĩria twendi bae gũikũrũkia ũguo nginya thati boo. Na mũtumia ũyũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, atĩ atũraga auraga thakame mĩaka ikũmi na ĩrĩ. Na athiaga kwĩ, kuuma kwĩ ndagĩtarĩ ũyũ nginya ũyũ ũngĩ, na nĩ ahũthĩrĩte indo ciake ciothe. Na handũ ha ahone rĩ, no kwĩhĩrĩrwo ehagĩrĩrwo nĩ mũrimũ na gũgĩkinya mũthenya atĩ kristo nĩ ageragĩra hau in fact kristo ndokaga kwĩ mũtumia ũcio aumĩte kũhonia mũndũ ũrĩa watũraga na ndaimono ũrĩa warĩ na ndaimono iria ciĩtagwo region na athiaga kwa mũtumia wa jairo ka- kũhonia kana ka jairo ratha na gĩtagatĩ-inĩ kĩu nĩho mũtumia ũyũ okĩire na nĩ ndĩreyũragia atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ thĩna wake warĩ kura na ndĩreyũria mĩtũrĩre-inĩ itũ rĩ He maũndũ meho mahanaine na gũikara ũkiuraga thakame ta mũtumia ũyũ, na ndĩrona hihi mekuo, na nĩmo ndĩreciragia ũhoro wamo ndĩrauga atĩrĩrĩ, ma, maũndũ marĩa matũraga matũmaga tume thakame-rĩ, nĩ maũndũ ta marĩkũ? Na ndĩrauga characteristics ciamo nĩ nyingĩ, no ũmwe wamo nĩ atĩ, nĩ kĩũndũ kĩu gĩtũmaga ũtũre ũiguaga ũtarĩ comfortable, kana ũtũre ũiguaga ta ũtakinyanĩrĩte. Wenda gũthiĩ handũ, wenda gwĩka ũndũ, ũkaigua he kĩũndũ kĩrakuonithia we ndũngĩhota kana we ndũkinyanĩrĩte, we tiwe ũthiaga ta kũu, yaani gĩthiaga gĩgĩkwĩragĩra limit. Mũndũ angĩhĩtia ahutie kaũndũ kau, wonaga ta arakuona tondũ hihi nĩ kĩũndũ kĩu gĩtũmaga ũtũre ũiguaga wĩ uncomfortable. Na ningĩ-rĩ, ũndũ ũyũ wa gũtũma ũtũre ũraga thakame-rĩ, nĩ ũndũ ũrĩa ũtũraga ũnyuaga muoyo kuma kũrĩ we. kana kuma kũrĩ maũndũ marĩa makwĩgiĩ. Tondũ gũikara ũkĩũraga thakame nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, muoyo waku nĩ gũgũtiga ũragũtiga. O mũthenya ũikaraga ũkĩonaga, ndũmenyaga rĩrĩa ũgakua, no nĩ wonaga muoyo nĩ ũragũtiga. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrauga muoyo ndĩramaanisha atĩa? Muoyo waku ta mwĩrĩ, kamũrimũ kau gatũraga koyaga kanyuaga muoyo waku, kana hihi mwĩrĩ waku wa kĩroho he kĩndũ gĩtũraga gĩkũnyuaga, ndũnenehaga, nduongererekaga, no kũnyiha ũranyiha kana no kũ... gũthira ũrathira hinya ona kana hihi kĩmbeca ũgakora atĩ ah, finances ciaku no kũnyuo iranyuo kaũndũ kau keho ũtũraga ũrĩhagĩra o rĩrĩ wona mũcara ũtanaũbangĩra kaũndũ kau gakaumĩra harĩa ũrarĩ ũgacoka ho kana hihi ũgathi negative na ningĩ rĩ maũndũ marĩa makura thakame nĩ ta kĩndũ gĩtũraga gĩtirahona gĩtira no kwĩha kĩreha handũ ha Ume haha ũthi haha ũhane ta ũra ta ũndũ ũcio ũragũthira rĩ, umaga haha ũgathi haha ũkahana ũndũ ũcio ũtarĩ kwĩhĩrĩria ũrehĩrĩria. Okorwo struggle yaku ĩrarĩ marakara, handũ marakara mau mathiĩ makĩnyihanyihaga na ũthiĩ ũkĩagagĩraga rĩ, ũgakora no gũthũka ũrathũka. Okorwo family yaku nĩ ĩrambĩtie kũgĩa hihi na na na nyamũkano ya mũthemba mũna rĩ, handũ yagagĩre ũkona no gũthũka ũrathũka. Maũndũ meho no gũthũkĩrĩria mathũkagĩrĩria. Ũngĩthoma rũgano rũu rwa mũtumia ũcio kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, atũraga ehagĩrwo o mũthenya agathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ akandĩkĩrwo ndawa handũ ahone akehĩrwo. Na ningĩ rĩ, ah, maũndũ mau makura thakame nĩ ũndũ very personal kana ũndũ waku we mwene ũtarahusu andũ arĩa angĩ ndũngĩhota kũrũgama harĩa uge atĩ ũndũ ũyũ nĩguo ũthumbũraga tondũ hihi nĩ ũndũ wa gĩconoko tondũ hĩndĩ ĩyo ya tene rĩ mũtumia ũrauma ũraura thakame rĩ ataragwo eta kĩndũ gĩ thahu kana kĩndũ gĩtarĩ gĩtĩkĩrĩku mũndũ wagĩrĩirwo gũikara hanene na andũ na nĩ ũraimajini o mũthenya othe mũthenya mĩaka ikũmi na ĩrĩ gũtuĩkĩte we ndwagĩrĩirwo gũikarani na andũ na ndangĩarũgamire nginya kanitha-inĩ ũngĩahoerai nĩ njuraga thakame tondũ ũndũ ũcio warĩ very personal na kwoguo rĩ Maũndũ maya nĩ maũndũ matũũraga mahinyagĩrĩria mũndũ ihinda rĩnene. Na ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai-rĩ, mũtumia ũcio nĩ agiĩkĩte mũno. Na imagine aga atĩ agiĩkĩte meciria, agathobika mwĩrĩ, tondũ thakame ya kũgĩkana ĩkiumaga mwĩrĩ wa mũndũ nĩ ũthiraga hinya. Na ndĩreyũria atĩrĩrĩ, nĩgetha ũhone ta ũũ mũtumia ũyũ ahonire-rĩ, nĩkĩ ũrabatara? Na ndĩraka na maũndũ maingĩ ingĩ kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩraugaga. Na ũndũ wa mbere nĩ wĩtĩkio. Have faith. Na gwĩtĩkia nĩ kuuga atĩa? Kiugo kĩa Ngai kiugaga faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Kana nĩ nĩ kũgĩa na ũira wa maũndũ marĩa matarĩ monwo. Matukũ marĩa tũratũra rĩ, andũ marenda evidence kana ũira kana ũndũ mangĩona nĩgetha metĩkie.

He hoped in faith. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Angĩkorwo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma wĩtĩkie rĩ, nyitĩrĩra mwĩhoko. Tondũ Ngai nĩ augĩte atĩrĩrĩ, he ihinda rĩgoka na nĩ agatũcerera. Gĩa na mwĩhoko. So, hĩndĩ ĩrĩa ndauga ũgĩe na faith harĩ ũndũ ũyũ wa ũtũraga ũndũ ũyũ ũhana ta kuura thakame kwa mũtumia ũyũ rĩ, ndĩramaanisha atĩrĩrĩ, Hatarĩ na wĩtĩkio hena ũritũ mũnene mũno wa Ngai gũgũkinyĩrĩra. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugire atĩrĩrĩ, Kristo ehũgũrire akĩra mũtumia ũyũ atĩrĩrĩ, Mwana wakwa, wĩtĩkio waku nĩguo wakũhonia. Hena ũritũ mũnene mũno he Ngai gũgũkinyĩrĩra angĩkorwo ndũrĩ na wĩtĩkio. Na wĩtĩkio nĩ kuga atĩa? Nĩ kũ express confidence kana nĩ kuga atĩ niĩ ndĩna ũma atĩ Ngai no ũhote gwĩka ũndũ ũyũ. Ũtangĩkorwo wĩna ũma. Ngai ndangĩhota gũgũkinyĩra, tondũ gwĩtĩkia nĩyo currency ya ũthamaki wa Ngai. Angĩkorwo ndũrĩ na wĩtĩkio, he hinya mũno he Ngai kũ execute hinya wake mũtũrĩre-inĩ waku, tondũ nĩ kuona nĩ ndũramũ trust. Ũguo nĩ ta kuga atĩa? Ona ũngĩthiĩ kwa ndagĩtarĩ, na ndagĩtarĩ ũcio ndũramwĩtĩkia, ona akũhe ndawa ndũngĩhona, tondũ wa kwaga gwĩtĩkia ũrĩa agũthondekire. Ũguo nĩ ta kuga atĩa? Ona Ngai no ũndũ ũmwe. Ũngĩthiĩ kwĩ Ngai. Na ndũrĩ na wĩtĩkio atĩ kĩndũ kĩrĩa egũkũhe nĩkĩo kĩngĩkũhonia, ndũngĩamũkĩra kũhona. So, nĩ getha ũ deal na ũndũ ũcio ũtũraga ũtũmaga ume thakame rĩ, kana ũndũ ũcio ũtũraga woyaga muoyo waku rĩ, first no nginya ũgĩe na wĩtĩkio. Na nĩ ngwenda kuga ũũ, matukũ maya tũratũra kwĩna thĩna mũno tondũ wa andũ kwaga wĩtĩkio. Na kĩrĩa gĩtũmĩte twage wĩtĩkio-rĩ, nĩ tondũ nĩ tũtuĩkĩte andũ visual, kana nĩ tuonithĩtio na njĩra nene atĩ akorũo hatirĩ na ũira, okorũo hatirĩ na evidence, ũndũ ũcio ndũ, ti wa gwĩtĩkĩrĩka. Nakĩo Kiugo kĩa Ngai gĩtiatũheire evidence. Na by the way, nĩ ngoretwo ngĩigua andũ magĩtinda makĩũria thikũ ici, Tũhei evidence atĩ Ngai ũcio wanyu e kuo. In fact, he mũndũ nginya wanjĩrire atĩ, Angĩkorwo ekuo-rĩ, nĩ eke ũndũ mũna thaa ici, tondũ andũ marenda evidence, tuonie atĩ Ngai ũcio ekuo. Point nĩ rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ndĩgũka, tondũ ũhoro wa ũthamaki wa Ngai ti wa kuonithio evidence, nĩ wa gwĩtĩkia atĩ Kristo nĩ akuire na akĩriũka, naguo hinya ũrĩa wariũkirie Kristo kũrĩ akuũ-rĩ, ũtũraga thĩiniĩ witũ. Number two, nĩ getha ũhote kũrũa na kĩndũ kĩu gĩtũraga gĩtũmaga ume thakame-rĩ, kana gĩtũraga kĩoyaga muoyo waku-rĩ, nĩ nginyagia ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo ũcamba. kana courage mutumia uyu ri aturaga aumaga thakame ataragwo e kindu gi thahu tondu guo niguo kwari hindi iyo na ona ngirora andu aria marumagirira kristo kristo arumagirirwo ni makiri na makiri ma andu na he he he evidence uhoro ucio tondu hindi arumirirwo aheire andu irio a- maarĩ andũ ngiri ithano, arũme tu ũtegũtara ciana na atumia. Na harĩ hĩndĩ aaheire andũ irio o hĩndĩ ĩngĩ, andũ ngiri inya. Kũmaanisha Ngai nĩ arũ- Kristo nĩ aarũmagĩrĩrwo nĩ andũ maarĩ aingĩ mũno. No mũtumia ũyũ a- akĩ- agĩcokanĩrĩria ũcamba wake wothe, akiuga nĩ ngũturu- nĩ- nĩ ngũgerera gatagatĩ ka andũ aya. In fact, he mũini waugire nĩ ngũgiginyana. Ngũgiginyana gatagatĩ ka andũ aya, nyingĩre ho nginya hutie gĩcũrĩ kĩa nguo yake. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ ngũrũa Nĩ ngũingĩra gatagatĩ ka arũme aya na ndindĩkane nao, tondũ kĩrĩa ndĩrenda no wee ũkĩhe. Ũhoro wa kũhonia kĩndũ kĩu hau hatũũraga hauraga thakame, ũbataraga courage. Na courage nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũcokanĩrĩrie hinya ũrĩa wothe ũtigarĩrĩirwo naguo, na uumĩre na ũthiĩ ũkarũĩrĩre kĩu ũrenda. Many of the times hĩndĩ ĩrĩa twĩna kaũndũ ta gaka ga kuura thakame kana ũndũ ũrĩa woneka ta ta ta arĩ wa gĩconoko-rĩ, nĩ kwĩhingĩra twĩhingagĩra tũkehera.

kaundu kau gatuma ũtũũro mwega ũtũũre ũraga thakame kana kau koyaga muoyo waku rĩ waikara hau ũrĩ no ũga gũkũraga na wathiĩ hihi rĩ wahota gũkua kana ũhone so hena option nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa twacokanĩrĩria ũcamba witũ na twauma hau tũtũũraga tũikarĩte twathi gũkinyĩra anja na nĩguo mũtumia ũyũ ekire namba 3 ũndũ ũrĩa wothe ũtũmaga ũtũũre ũhinyĩrĩrĩkire kana ũtũũraga woyaga muoyo waku-rĩ, ũbataraga ũumbũre. Nĩ harĩ hinya mũno thĩiniĩ wa kuumbũra ũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa yothe wĩna ũndũ ta ũyũ wa gĩconoko kana ũndũ ta ũyũ wa gũkũhinyĩrĩria-rĩ, anja yaku kana ũmũndũ ũrĩa ũtariĩ-rĩ, wendaga mũndũ ehithe na ehingĩre na ndakauge ũhoro ũcio. Na hĩndĩ ĩyo weka ũguo-rĩ, ũndũ ũcio nĩ kũgĩa ũgĩaga na control thĩiniĩ wa mũtũũrĩre waku. No hĩndĩ ĩrĩa wauga... nĩ kũũtunya ũũtunyaga control na ũgakorwo atĩ we nĩwe rĩu wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa kĩ- kĩ- nĩwe ũraũ address na he hĩndĩ ndarutaga wĩra clinic ya thibitarĩ ah, clinic ya HIV na twe tũratwĩraga andũ atĩrĩrĩ ĩtĩkĩra kumbũra wĩ mũrwaru tondũ hĩndĩ ĩyo waumbũra wĩ mũrwaru rĩ andũ andũ arĩa maratũraga maragia magũcukaga na kũu rungu rĩ nĩ wamatunya thiri ĩyo rĩu rũgano rũu nĩwe wĩnaruo matingĩhota kwaria ũrĩa mararwaragia na rĩu magarũrũkaga magatuĩka nĩo marĩgũteithagia tondũ nĩo marĩkwĩraga hĩi nĩ ũnyuire ndawa nĩ ũrathire kiriniki nĩ ũrekire tondũ ũndũ ũcio ti thiri hĩndĩ ĩngĩ nĩ waũtunyana nĩ woya control ya ũndũ ũcio Ndĩrenda kuuga atĩa? Ũndũ ũcio ũtũũraga ũkuumaga thĩinĩ waku-rĩ, ĩtĩkĩra kuuga, He ũndũ mũna ũtũũraga ũngiaga. Na Paulo nĩ akinyĩte hau, akiuga atĩrĩrĩ, Na niĩ nĩ ndĩmũigua. Kũmaanisha Petero hihi ũndũ ũyũ-rĩ, warĩ ũndũ warĩ wa gĩconoko, ndangĩahotire kũuga openly. No akiuga mwanyũ na ũguo, Niĩ nĩ ndĩmũigua ũthecaga. so this is the point nä wagä irwo uge ona mwanya no guo ndaya gå korwo ndingĩhota kũheana details cio ũndũ ũyũ no he ũndũ wĩ ho ũtũraga ũndunyaga muoyo na hĩndĩ yothe wetĩkĩra kumbũra ũndũ ũcio nĩ kũũtunya ũũtunyaga hinya ũgatuĩka we nĩwe wĩ in control finally ũndũ wothe ũtũraga woyaga muoyo waku nĩ ngũkũringĩrĩria Ũmenye atĩ wendaga kĩndũ gĩtagwo persistence kana gũkĩrĩrĩria. Na gũkĩrĩrĩria nĩ kuuga atĩa? Kĩrĩrĩria kũũrora, kĩrĩrĩria kũũhoera, kĩrĩrĩria kũũga, kĩrĩrĩria gũcaria anja ũtegũkua ngoro. Na o hĩndĩ ĩyo ndakorwo ndauga ũhoro wa Paũlũ, Paũlũ augire atĩ, Niĩ nĩ ndĩ mũigua, na mũigua ũyũ nĩ ũũthecaga. No naguo, na akĩhoya Ngai amũrute. Nake Ngai akĩmwĩra, Ndigũkũruta mũigua, no wega wakwa-rĩ, nĩũrĩkũiganaga. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Waya gũkorwo ũndũ ũcio ũtũmaga woyaga hinya kuuma kũrĩ we ndũgagũthira, no ndũgakue ngoro, tondũ wega wa Ngai nĩũrĩkũiganaga. Hĩndĩ ĩrĩa wanengerana ũhoro ũcio kwĩ Ngai ũkamwĩra, Niĩ ũndũ ũyũ nĩũngiaga, no nĩndakũnengera ũũrore.

Ũguo nĩ kuuga atĩa? Gũkorũo muoyo nĩ kwega, no gũkorũo na wega wa Ngai-rĩ, nĩ kwega gũkĩra muoyo. Tondũ gũtirĩ kĩndũ kana ũndũ wĩ thĩinĩ witũ ũngĩhota gũtũhoota, tondũ wega wa Ngai nĩ ũrĩtũiganaga. Hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ tũrĩonaga ta kũrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa tũhinyĩrĩrĩkĩire tũrĩiguaga ta rwĩ na hinya. And I think hĩndĩ ĩrĩa Ngai augaga reke arĩa matarĩ na hinya mauge ta me na hinya-rĩ, amaanishaga atĩ wega wakwa nĩ ũrĩũkaga ũkahumbĩra maũgũ manyu, ũkahumbĩra weaknesses cianyu. Ũkahumbĩra tũũndũ tũu tũtũũraga tũrutaga hinya thĩinĩ wanyu, wega witũ ũgatũma muoneke mũrĩ andũ perfect. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa Akorintho wa Mbere ikũmi na ithatũ, mũhari wa mũico biũ uugaga atĩrĩrĩ, Hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa gĩkinyanĩru gĩũkaga, o the when the perfect comes, the imperfect goes. Hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa gĩkinyanĩru kĩakinya, kĩrĩa gĩtarĩ gĩkinyanĩru nĩ gũthenga gĩthengaga. Thengiũ mũno nĩ tondũ wa kuona video ĩno, na nĩ ngũkũringĩrĩria wĩtĩkĩre kũiganwo nĩ wega wa Ngai, na ndũkareke kĩndũ gĩothe gĩtũũraga kĩoyaga muoyo kuuma kũrĩ we.